Abdurraufyň ogurlanandan ýüz kyrk bir gün geçdi. Ol mekdebe barýan wagty adam oglary tarapyndan ogurlanan bu çaganyň ogurlananyny ene eşidip, onuň ýüreginde gam ody tutaşyp, çagasynyň gelerine garaşýardy. Onuň azat bolmagy üçin hiç hili maglumat ýok. Bu mesele boýunça iň dertlise onuň gözlerinden gam ýaşlary. Onuň gözlerinden gam ýaşlary sil bolup akyp, her bir daş ýürekleri ýüregi eritýor. Abdurow täze ýylda on ýaşar boldy. Garaňky otaklarda elleri zanjyrlar bilen bagly. Onuň ene-atasynyň mähri we muhabbetine zaruraty bar, amma ol öz ömrüne hoşluk bilen, asudalykda geçirmekçi-de. Emma agyr dertleri çekmek bilen hoşluklaryny hemmesine elinden berip, häzir hem ol ogry, kezzap we zalymlaryň elinde. Işgence astynda. Oňa Allah ýardam etsin. Hawa siz aziz görjilere salam we saýgylarymyzy gödermek bilen her ýerde bolsaňyz janyňyz sag bolsun. Ilki bilen müň dört ýüzünje

Bir nazala perzendimiz. Siz her ýylda perzendiňiz bilen täze baýramlarda, täze ýyllarda ýa haýt baýramlarynda näme hoşluk wagtlary geçirýärdiňiz? Nirelere gidýärdiňiz? Nähili geçýärdi wagtyňyz? Köp ýagşy wagtlary hoşluk bilen ötürýärdik. Dostlaňka, ýaryňka haýtlarda, täjirlerde märeklemana barýardyk. Amma köp ýagşy ötýärdi. Köp hoşluk bilen ötýärdi. Bu täze ýylyň gelmegi bilen Abduraup çagaňyz, jigerbendiňiz ýanyňyzda ýok. Bu täze ýyl size nähili bir täze ýyl? Nähili derdiňiz bar? Bu täze ýylymyz köp bir kyn täze ýyldy. Amma jahanym Ýalak ötdi bilerden. Bahadurik Abdyraufjan ýokdy, jaýy boşdy, gapdalymyzda ýokdy Abdyraufjan. Ama awal taze ýyl gün köp gyn gyn gündiki. Aýdara ine taze ýylyň barak bolsun diýara hiç kim ýokdy. Ana bu ýesede köp gynçylykdy bilara köp. Kyn ötde. Alla özi kuwat bersin inşalla ol zalymlar beýik Taňry Taaladan tapsyn bizler Taňra tapşyrýarys Abdurahym müň üç ýüz doksan dokuzynjy ýylynda oglandy we hazir on dört ýüzünji ýyla gabat gelýärys täze ýyl boldy Abdurahym näçe ýaşa girdi Abdurahymjan tokuz dollarym ony girdi.

Abdurauf jan. Ýani haýt baýramlarda her ýana gitmek Tom Hyşynka gitmek kimi eşdeýin. Ewa ewa Tom Hyşynka köpräk isleýärdi gitýärdi. Abdurauf ogurlanan güne şular ýaly onuň gyz dogany hem diýseň ol ogry kezzaplar tarapyndan işgence bolan urulan munuň diýseň size köpräk haýsy azar berýärdi aýa Abduraufuň alyp gidenindemi siz gaty gynanýardyňyz ýa gyzyňyzyň urulanynda. Gyzyňkam Olam bu perzendiň Kama köp azar berýärdi, amma Abdyrauhjanky köpräk. Bahatyryky jaýy onuň boş. Jaýy haly onuň. Her lahza, er saniýe onuň aýdan kepleri, kepleşýänleri, ýürüşýänleri hemmejigi gözüňde görünýär onuň. Jaýy belli onuň. Amaşypla jaýy boş onuň. Aga bu köp gyn bilara. Minnetdar sizden ahyrda aýtjak bir sözüňiz bolsa sizden diňleýäs. Atrap barasynda näme? Indi näme aýdasyňyz gelse meselem ýa täze ýylyny gutlaýarsyňyz. Täze ýyl inşallah duwa etsin millet diýýärsiňiz. Bizde milletiň täze ýylyny mübärekleýän. Bizde milletden haýyş edýän Abdurauf jana duwa etsinler ki Abdurauf jan tiz wagtda Tizlikde sag salamat jan saglygy bilen inşalasa şu zalymlaň elinden azat bolsun tez dubara ogluşymyza gelsin ogluşymyzy doly bolsun bizler şu umytda musulmanlar milletimizem şu duany etsinki dubara Abduraufjan sag salamat pes uy jaýyna kawmy hiş ýanyna gelsinler. Enşalla. Minnetdar sizden bizlere wagt bereniňiz üçin. Hormatly we aziz Erkin ses we Türkmen sesi muhlisleri, elbete Bizler hem gene hem bir bar geçip gelen taze ýyl baýramyňyz gutly bolsun diýeris. Elbetde Abdurow 1399 njy ýylda diýseň ogry kezzaplar tarapyndan ogurlandy we hazir hem bizden işgence altynda. Elbetde ýetip gelen taze ýylyň berekedi bilen Abdurowyň tapylmasyna Allah dergahyndan doa edýäris we elbetde ol ogry kezzap zalymlara hem diýseň Allah özi towfik berse we Abdurowy diýseň maşgalasynyň ýanyna Goýberse, kä görşüňiz anyk, bul ene, ata her gün ahu-nala bilen, kä ýüz kyrk bir günden bäri diýseň, rahat ýok, dertleri bar. Allah bulara hem inşallah sabry jemil bersin. Allah Abdurowy hem diýseň öz saýasynda saklasyn. Hoş, sag boluň.